Gesond bleiwen ass alles! Kuck Papagei Oskar, wat hu mir vill Planzen hei! Oh eng Pissblumm! Kuck emol wat ech elo maachen! Ups! Elo kann de Som sech gutt vermehren.
Wann een bedenkt, dass de baussen all Planz, fir all Krankheet gëtt eng eng Planz, an dass d'Leit dann se am Fong geholl afsprëtzen, futti maachen, mat den Traktoren an Autoen driwwer fueren an dann nëmme Chëmie eran erapompelen, An wann se et wéissten, dass se dann einfach, esouguer an hirem Gaart, do ass d'Planz ëmmer dran, déi weist, wat fir eng Krankheet se hunn, soll ee mol ufänken ze beobachten. A wann een an d'Planzen ageet, well et ass fir all Krankheet eng Planz, an da brauchen déi all dee ganze Chemiedreck brauchen nit. An dat heescht, mat Chemie gëtt een ëmmer méi krank, well een de Kierper méi méi vergëft, well e méi krank gëtt. Dat heescht, esou muss en dauernd bei den Dokter lafen an gëtt en nimols gesond. Dann weess en och nit, wat wat Gesondheet ass.

Verschidde Planzen an der Natur si ganz wichteg fir eis Gesondheet. Et kann een Téi, eng Crème, eng Tinktur oder eng Drëpp doraus hierstellen. Et kann een och domadde kachen. An hei d'Rezept vum klenge Schwedenbitter. An der Aptikt kann een eng fäerdeg Mëschung kafen. 50 Gramm dovunner ginn an e Schraufglas gemaach a mat engem Liter Fruucht-Drëpp, Grain, opgefëllt. Zwou bis véier Woche stoe loossen, all Dag gëtt d'Glas gerëselt, duerno alles duerch e Kaffeefilter schëdden an an eng Fläsch ëmfëllen. Hei sinn eng ronn 400 Zorten Téi an de Këschten.

Peffermannstéi op frësch oder gedréchent schmaacht extra gutt. Peffermanns Ueleg, huile essentielle, äusserlech benotzt, wierkt géint Kappwéi. Gréngen a schwaarzen Téi si bekannt fir hir gutt Eegenschaften. Mir zerklengeren den Ingwer an da schëdde mer waarmt Waasser drop an dann hu mer e gudden Ingwertéi. Et kann een och nach e puer Neelcheskäpp derbäi maachen. Fir quasi all Bobo gëtt et eng Planz.

An hei ass Bärlauch. Do kann een och ee Pesto maachen. An aus de Sonneblumme kann een ee wäertvollen Ueleg hierstellen. Mandele si ganz gesond. Et ginn och Crèmen an Ueleger hiergestallt. An den Nëss fënnt ee vill Vitamin E. Ganz gesond si gedréchent Friichte wéi Dattelen a Figen, an zemools déi rout, wéi Hammbier, Molbier an esou weider. All dat kann een an ee gudde Müsli mat Haferflocke maachen. Vill Planzen an der Natur si wäertvoll fir eis Gesondheet. Hei ee Beispill, Kapuzinerkresse, déi kann een zeguer als Deko an enger Zalot mat iessen, an de Senf-Ueleg, dee wierkt antibiotesch. Bei enger Bronchite oder Blosenentzündung. Salbei-Téi ass och effikass wann een den Houscht kritt an och wann een ze vill schweesst. Artischoe sinn zum Beispill gutt fir d'Liewer, och Mariendistel. Opgepasst, hei ass Fangerhutt an deen ass gëfteg. Aloe Vera gëtt vill an der Kosmetik benotzt, awer net nëmmen. Eng Wonn kann een zum Beispill domadde betupfen. Grapefruit-Kärenueleg wierkt antibiotesch an ass och ganz gesond. De Schwarzkümmel-Ueleg, deen huet och ganz gutt Eegenschaften. Dobaussen tanke mir gudde Sauerstoff. Oh jo, dat stëmmt! Etlech Gewierzer sinn och gutt fir eis Gesondheet. Just als Beispill.

Oh, a wat ass dat doten dann? Hei stinn ettlech Beiestäck an d'Beien déi liwweren eis herno wäertvollen Hunneg, Propolis, Blütenpollen a Gelée Royale, alles wat gesond ass. Oh, dat ass gutt, dann iessen ech eng gutt Hunnegschmier an da ginn ech ganz staark. Hunneg, flëssegt Gold, ass e Superfood. Fréier gouf et och genannt, die Speise der Götter. Et sinn Enzymen, Mineralien, Spurenelementer, Vitaminnen, Proteinnen an Antioxidantien dran. Alles wierkt entzündungshemmend. Also ech hunn héieren dass Schockla och därmoosse gesond ass an zemools eng gutt Schockla's Mousse. Mmm. Schwaarze Schockela mat héijem Kakaogehalt ass immens gesond, do si Flavonoide dran an déi stimuléieren d'Gediechtnes. Kaffi ass gesond a mat Léift zerwéiert nach méi. Weltwäit ass och d'Homeopathie vum Dokter Samuel Hahnemann bekannt, d'Phytotherapie mat Planzen an och d'Schoulmedezin.

Den Dokter Sebastian Kneipp, vun 1821 bis 1897, war e réimesch-kathoulesche Paschtouer an ass bekannt ginn duerch seng Kal-Waasser-Therapie, dohier och den Numm Kneipp-Kur. Et ginn dräi Prinzipien, dat ass de Kierper, de Geescht an d'Séil, an déi dräi soll een ëmmer am Equiliber halen. Sech vill beweegen, um Mier oder am Bësch, sech gesond ernären, wéineg Fleesch a vill fettege Fësch a bal kee Frittéiertes. Natierlecht Liicht ass wichteg. Fir am Wanter eng Depressioun virzebeugen, kritt ee speziell Dagesliichtluuchten ze kafen. Fëmmen ass ongesond an ze vill Alkohol drénken och. Hm, haut hunn ech emol Pizzae gemaach. Uebst a frëscht Geméis ass immens gesond, am beschten aus ökologeschem a regionalem Ubau ouni Pestizidien. Beispill Muerten, gutt fir d'An oder hues du schonn en Hues mat engem Brëll gesinn? Hei hu mer e Kürbis, deen ass och immens gesond wéinst sengem Eisegehalt an och wéinst dem Kalium, dee schwemmt d'Waasseralagerung aus dem Kierper eraus. Dann hu mer nach Kürbiskären an och den Ueleg ass gesond. Tomate mam Faarfstoff Lycopene liwweren Energie a schütze viru Kriibs, Häerz-Kreeslaf-Erkrankungen an Arterieverkalkung. Brokkoli ass och ganz gesond. Am beschten ass, t hält een eng Balance Zwëschen 80 Prozent basesch an 20 Prozent seier iessen. Eng gutt Ënnenzopp ass effikass am Ufank vun enger Erkältung, dat léist de Schläim. Ganz gutt ass et fir Knuewléck an d'Iessen anzebauen. An hei nach en Dip, zu gläichen Deeler wäisse Kéis, wäisse Jughurt a sauer Ram, eng Zéif gepressten Knuewléck a Kraider, Péiterséilech, Basilikum, an dann wierze mat Peffer, Salz an Aroma. Knuewléck ass en natierlechen Antibiotique géint Viren, Bakterien a Pilzer.

Just esou niewebäi, Faarwen hunn e groussen Afloss op eis Psyche. Och eng flott Dekoratioun deet der Séil gutt. An denkt drun, all Dag vill ze drénken. Zum Beispill moies ganz fréi waarmen Zitrounejus fir de Kierper ze entgëften. Wëlls du gesond bleiwen? Da fleeg däin Daarm! Gëff him Probiotesches, dat si gutt Bakterien, wéi Bottermëllech, wäisse Jughurt oder Sauerkraut. Sport, Yoga, Spadséiere goen, Meditatiounen, Sauna, Massagen, alles dat ass gutt. An hei nach zwee Sprachwierder, An apple a day keeps the doctor away, Kopf kalt und Füße warm macht den besten Doktor arm. A vill laachen a genuch schlofen. Ze vill Zocker a wäisst Miel vermeiden, awer ab und zu e gudden Dessert, zwar net grad all Dag. Oder villäicht dach? Hei, deen dote loossen ech mir elo gutt schmaachen! Bleift all gesond!